Gimiyo cen aye marom milion miya acel ki acel a pa dano ma gitye ka bedo cok ki dam me o etino. Watye ki cal ki dwon eni, amito ka wanen ka dok wadogi. Yub man obedo me kwero cabit me pii kacel ki kabedo ma orumowa ma otimme i Gulu Pi lwak ma tye ki tung kumalo me lobo Uganda, John Charles Ojok, won kom me Oo Kitino Micro Catchment Management Committee, owaco ni gitye ki gurup apar ma Ministri me Pii kacel ki Kabedo ma Orumo wa otyelo korgi ki lim adena ma lamemba ka odeno dwoko i nge dwe adek.
gudo citi. Ci gin omiyowa challenge ni ka dong ogengowa wakwo nining? Ka waco ok, wun wuye alternative means ngo ma waromo timo? So for a start gucako guyero beekeeping ki vegetable growing. omiyo cene from this 101 million 10 groups each will know 10 million 10 million 10 million then we went wacito further kin luwu members me neno ni gin weng kipokegi cene-ni Angela Lapido, dano me mwaka pyera abiro, waco ni cente man obikonye matek i lok me lweny i kom alokaloka piny gwoko kabedo ma orumowa. Kero
ki kerowa me miyo ngec ki dano mapat pat wek wek guti ki area murumowa kit ma cik mito wek wanong pii maleng wek environment wa odok maber kit macon. Yub man ocakke ki yubo lengo coko yugi me nyuto ki lwak ma tye i Gulu City ni gwoko kabedo ma orumowa pire tek dok yugi balo kulu calo iwaci ni oo itino. Kit meno bene, Oscar Ogwang, en tiyo ki takataka plastik, dul ma coko cupa papap i Gulu City, owaco ni mitigi tye me nyuto ki lwak ni cupa papap kiromo tic kwede i yo mapol ma ticce pol ata. Koc papap ma wabolo-ni en aye watiyo kwede, watero i facility-wa ci wa transforming i jami calo kom, tiles me dye ot, me kor ot, wayubo flower pot. ka ma iketo atura iye ka ma ibolo yugi ne iye bene wayub ki i plastic so mission wa tye me recycling. Ka dong Richard Muchota, Team Leader me Upper Nile Water Management Zone i te Ministry me Pii ki Kabedo ma Orumo wa owaco ni kwer man tye me poko ngec i kom pii kacel ki kabedo ma orumo wa bot lwak ma tye kumalo me lobo Uganda. Be much more in northern Uganda but there challenge everywhere ahh but one of the key elements in this is lack of awareness ahh on the impacts that we as humans have created on water and environmental resources. Ludiro waco ni ka ce pe kigwoko kabedo ma orumo wa ci adwogi ne bibedo marac i kumalo dok mitte ni kitute kacel i yo ducu I gwoko kabedo ma orumowa wek pe kibal. Pi wan luwo TV, jonicani ocaka con i Gulu City.
Apwoyo twatwal me neno cal ki dwon ma obedo ka kati en pat kombedi tic ma nema tye kati kede me miyo cen aye maromo milion miya acel ki acel pi groups apar ma nyuto ni group acel acel myero onong million apar par me neno ni olo olo gutimo tic i cing gi mo ma nongo kwanyo gi o ki nget dam bedo wai gitye ka bribing them but in a good way nongo oa o ki nget dam kany ci timo tic mukene ma olo romo kelo cene i cingu ento nongo pe tye ka tic tye ka balo ping murum wa especially i nget dam me o etino. Ineno gin ma story mo acel mo acako kwede ni, ki story eni, bedo ni story me acel ni is an abstract, story me aryo in is a reality. Ka in itye iwacci wamiti wua o ki kany pi gina kuman kuman kuman, muzee ma obedo i screen ni moni gimo waco waco ni buru miti wan wua o ki kany, kwo wa tye idog kulu eni, ka wan wua waci timo ngo? Jo ni waco neno ba, buru mito timo ngo? Gurup pa mono waco ni wan omito dok ka pur, wan omito dok ka pito pok dek, wan omito tito. Ento pekowa tye acel, wape ki ngo? Wape ki lim. Kikwanyo lim cut pe bene kiwaco awaca ni kong dok kicoyo proposal. Kiketo dano i gurup ma kineno ni dano oyubbe, kikwanyo milion apar, apar, apar, apar, apar. Miyo acel ki acel Ento i. kiketo into real practice. Ento gurup apar eno dano tye adi iye, ma nyuto ni I ngat gurup. acel acel obin nongo ciling adi i. Pe kimiyo it gurup, pe kimiyo it dano ni in ema megi en. Pyem pit ber circle, bedo calo circles me tino tino ma nongo yaka yang tye ni. Pit ber gurup mo mon, Moni tye ki lwongo ni kolo ber, gitongo kolo me kwo ma meggi, kikwanyo cene ni kiminigi. Kombeddi ma bene watye ka lokki, gin waco ni i kom cene ma kiminigi gimedo wiye mukene bene dong profit tye. Amito wacci ni ka imito lok me nyayo cene cen rwot mege mi gulu. They are very good, some of them are very critical in terms of money. Pe kikwanyo cene ni in dong kiminwa million apar in dong imak icam, imak icam, imak icam. Gugwaro wi cene-ni weng karacel, gutiyo calo project, gutiyo kwede karacel, Oweko kometi ki dok bot ki waco ni nen calo myero ki meti ki bene dok cene mukene pien gu tiyo ki cene ma ngo? Ma ber. Mo atye ka nene kometi ni pi ni ki tero cene lawor ki dok ka neno cene ma ki miyo it jo ma gu weko teng na teng kulu how are you progressing on ki cene ma wa miniwu ni? Already cene eni cene ma dong ki miyo mwaka acel angec Ki dok mede ka rot ni cene mo amini pud watye ka mete ki balo kulu ku boo mo ma waco pire ni watye ka pite watye ka pite owek ineno jo ma tye ka lok i video eni tye ka miyo testimony. Atamo eni gin ma gwoko wa i lok mac ma waneno ni ca ma tye ka timme i Albertine Region, wukwanyo dano ka ma wubutoro iye moo Ento pe omiyo igi compensation nyo pe otergi ka mo ka ma myero nongo gucak kwo ki iye. Eni kwanyo dano ki i nget kulu o itino, ento miyo igi option, alternatives, ni ocit ka kany, oa ki ka kany. That is what the human brain deserves, ni ka itye ka kwanya ki i kabedo me A tere i B, ento i B ni myero anong kwo ma yot dok obed loyo weng. Pien ka in ikwanya ma nongo atye ka pito boo, ket kong ni atongo mere adidaba kenyo atuko pito boo i nge dwe adek adek nongo atye ka nongo ciling alip Alip pyeradek pyerangwen, alip pyeradek pyerangwen, pien mito akur boo, pe iromo cato yub pwurone me eka acel, pien ingeyo ni bal leo. Ento komedi mon tye ki milion apar ma guketo i komgi, gitye ka, en ecato boone bene tye ka cate, ma gitye dene bene gitye timo jami mukene bene tye ka ngo, tye kenyo. I groups apar eni Emma, kombeddi kwo pe timo arom bot mon ma tye cwaki oo itino. And that is the difference yes. what we want. Dong lutela mo keken nyo ngat mo keken atye ka bino ki project ni wan atye ka kelo dam. Po okel dam ki lim dog. Okel dam ki lim, lim ma tye ka bino ni okato cere cing dano. Dano ma tye ka a ni ko ci nen gin na giromo timme diki. Ento ko bino mene ki nyo koro eni wan watye ki cene wakelo dam, wakelo project. Project ma cung calo lyec matar kilwongo ni white elephant ile murne pe moko.